Mama baba wa en ng'a?
Mano penjo mori pa beni penja sani kisebiro gi nyako ni mokela chai e kinda kod ma koro idwaro adok kocha adogi kawuono adogi onyango mama mama mama awinjo awinjo maber ni nibiro koda baba wa en ng'a adwa ng'e baba wa kawuono mae ng'a muleyi Eh, chiegi luongo chiega ni mshavi. Adak dala. Baba.
Ing'e ang'e kabila ah, ah. moko gi, ing'e ang'e kabila moko gi, ing'e ang'e kabila moko. E, e koni ito okwe mikendo. Eh, baba.
I'm sorry to say this. Inano nyakoni. Inano nyakoni. Nyakoni machulo na rent Nairobi. Nyako ne ma onge kaka luokra Nairobi. In idhi ni mondo odhi ochung' ng'at Nairobi. Ka ka ka tiji tek Nairobi to kiduog dala. Onyango owekga, owekga Nairobi. Dong' nyicha nyisi gigi to kiwinj. Owekga. Ok oweka yo mara. Oweki. Mama do- baba do ng'e. Nyako ni basni.
Nyako ne mbasna kabisa. Venye huyo Hakunisalimia. venye babako aliruka mimba yako ndio ulikuwa unataka kuruke yangu, si ndio? Babe. Kumbe acha kunishika hivyo. Ah, acha kunishika hivyo. Onyango dong' ma in.

En ang'o ma chakre okinyi nya ni ni kuot nayo to ang'o matimi? Wuok ok idwa wuok, iye kok idwa wuoyo, kaka ininde koda bedna maber ada bet. Bedna maber adwa bet e kom.
Mami chanda. Achandi.
Iya min iya iya mini ma ni sana chandi.
Mama koro ka in nok idwa nadok Nairobi koso nidwa nang'o? Atiekora kodi. Wachni atiekorago. Atiekora gi wachni, wachni orumo ka sani orumo.
Nok idwaro dhi Nairobi.
Dong achandi, aweni ot ba. Baba uko biro i manage baba u. Director, direct baba u. Kaka nyicha direct baba u kaka direct odni bi direct baba u bi direct gimoro amora nyaka chieng' ichalo odni. Ah, duok- Ok duok- ahero nyathi ma duok- onge e sima. E sima ikoso. Onyango wuod ata kweri pile na sima ikoso. Bed maber ada bet. Ih? Wich mate kichako link. Wuo koda wa. Wuo koda. In imedaga winji kapok awuok. Wuo koda. Wuo. Mama, ikawo nyako ma ahero iriembo. Iriembo na nyako ma nyiche chulo na rent Nairobi. Gimindi. Tuwe na mor kodi. Onyanga penji. Wadoga doga kora dir mar Nyasaye. Hmm? Adier adier mar Nyasaye mane mane omiyo akeli e piny ka. Hmm? Apenji, nyako ni kanicha ne wuok ka. Niwinjo kanyiso ni ting' bang' ne dhi. Nanyisi ni magi jokuoge. Mokwongo ong'eyo gima nokwal ka onge. Birika golifo. Ong'eyo ni mago to dak okwal. Nyako ni dwaro ufa gi tibi. Tibi onge maduong' ma dokwal. Mane momiyo dhi. Takweri. Awacha awacha mos. Awacho na awacha mos. Taparo ni kwalo ne sirino. Dong'ine miwacho ni inde mane wacho wach kemi ichi kena. Kikendo. to nyaka an ema ang' nakelni nyako mik- mikend to kok idwa kendo nidwa kendo nyi Nairobi ok dag e dalana ka onyaga kweri ok dag e dalana ka kata na kwere wuon ok dag e dalana ka idhi odhi dong nawacho ni nodhi odhi odhi Adwa na- dok Nairobi. Koro adwa ni many kaka bedo hosted Nairobi. Nairobi bok idogie. Nyirigo bro chamo na wuoyi bro tieko. Nairobi kidogie. Nairobi kidogre. Ma Nairobi kodokre. Talok raja neko. Onyango wuoru wale midiko ka lok raja neka wuotho bateka. Nina bat daraka.
Awuok na dhi wuoth.

Tinde chiro ni en gima iywayi to diere mane kidwa sero to ni chanda malich ma kata ot nok inindie. Dong mano ta dier. Kosa riambo, wuothna. Mama kiseriembo na dhako pod idwa natim ni shopping.
Wadhi koso kwadhi. Kiseriembo na dhako pod Wach idwa na mogik, wadhi koso kwadhi.
Ing'e ni ndi tuo mopong'o si nyaka kendo, ok oripo be ni a direct, ni moripo be ni Dong direct. niseriembo dhako.
Wuothna wadhi.
Dhako no tang'o. Dhako no to min ang'o? Mama.
Dhako no to min ang'o?
Nasenyisi ni mon ma Nairobi ok ikele dalana wadhi. Iwuotho koso kiwuotho nyako? Awuotho mama, dongre awuotho.
Koro kane kidwa wuotho. Adhicho omo wiu. Skari ayude ot. Skari gi sabun kikoso nyiewo to idhi chuth, idhi chuth mar adier. Oda da, oda hapana grudi, hapana kuja. Wawinjore kose? Eh?
Wawinjore mama. Wawinjore kose?
Kose wadhi kodi mondo eka iko wadog Ah, ah, weya mama akeloni gima akeloni. Sani wiyi tek, onyango wiyi tek. Wiya tek nade gowa gi kidi mondo ine ka ywak mondo ine gogo tek. Tinde idwoka kaka ihero. Hmm? Onyango tinde idwoka ma tinde an

Hmm? Ne. Mama dong ni dwaro sikari. Ni ora. Wuo.
Onyango wuo. Wuo. Itimo ka? Sikari ni kanye? Sikari ni kanye? Pod asecho ma ng'a miya pesa ma ng'iewo go skari go. Pesa mana mimi ni kanye?
Pesa mana mimi ni kanye?
Yama. Hmm? Nang'iewo go bundles. Kik ayud ni isechamo pesano gi nyathini. Iwinja? Iwinja? Awinji mama. Tiwinja maber. Mm. Ibi ibiro yudo giki get. Giki giki nyakano.
Gik mano wete unakuja kupata imeenda. Mama kwa huo matin mama. Mama bia kuni wacho mama. Okadwa. Mama bia bia.
Mama. Wuo wuo awinji ga wuo. Mama hiki mimi chungi kai mondo wawuo. Adwa nakoni reality nikech ing'e naluori. Reality tang'o wuo. Akoni adieri.
Adieri kaka en. Wek what adier wuo. Go to the point. Ineno nyako minene nago cha. Nyako minene temo riambo no. Machi chalo ng'ama riembo nyotana. Onyango karatindo kiwinjo wach. Ah, ah, mama winje winje ichalo ichalo ng'ama Ah, ah, riambo tinde ok iwinj wach.
ng'ama. Nyasaye okelona gima ber Mm, endelea.
to in itemo mondo i- igol gima berno kuoma. Ineno nyakono? Berne en ang'o?
Nyakono ema nyocha chulona nyaka rent Nairobi. Onyango kara nyicha owekiga. Mama winja winja.
Nyakono wuon gi nyocha osewacho ni kaka waherreno odhi yawonu biashara maber ma- mwanyalo ti- manyalo timo Wuon gi olo wuoru ma dago e ot ka. Oloye. oloye nikech en gi pesa jogo nigi mwandu gibiro konyowa ma gedni kata ka maber Iwinjo na onge ot. Kumwa dakeno tamo. mama winja winja iwinjo Iwinjo? Koro ka kwayi gi ng'uono, iyie mondo agochne beb nyakono obi mondo walos weche. Nikech nyakono ok kata in yudo nyaka ilano tek ma. Okonya gang'o? Okonya ng'o e ot kanyo? En ma Ineno pes ma oroni ma ineno pes ma oroni ne mago skari. Anyisi ni pressure nyicha nega ka nyakono nitiere e ot ka to ok iwinj wach. Onyango chopo kama koro wadhi e giko. Mama winjo.
Aduogo ir wuoru.
Aduogo ir wuoru nikech kesa iromo kendo. Iromo go dala, iromo go ot. Aduoki, aduoki, aduoki. Mama ng'eyo ni yedhe duoka but Aduoki.
akwaye gi yie ni kiyie to nyara nyako no bed koda. Aduoki, gogoya simu lakini kiny ating'i taduoki. Eh. Kiny kobiro, tating'ou taduoki ir baba ucha. Koro baba gide maber molo wuoru ma dak goyo tkani. Ng'a ma dak goyo tkani to ken important da. Mane maber. Mama ang'e maber ni anto noko ke. Ibro tinga itera ir wuon gi adhi adhi awinje ber kono. Ang'e maber noko nyuola e ode ne. Mm. Ni biro koda mm. ang'eyo. Kata ni temo panda. Mago to koro ng'a ma nowach.
Mago to koro ng'a ma wach. Konya konya dichiel. Nyako no yie gi chuny. Akonyo mogik tateri ir wuon. Endelea. Sidi. Sidi.
Agochini.

Baba, baba, wuore miwuoyo gano kinena
ya mama okitulia mos matin yawa wuoru emiwuoyo go ano kinena in gi baba ere ng'at monge ot ka ewe ni biro ro kaka kiro kaka pile to baba nika Baba ma to dwara pama mama ne to ing'wane na ng'wane nikech en jok mamiyi. Koro mae. Wuon wuon onya. Eh, eh, eh. Babe, abu gi nyathi. Sasa wingi dadi.
Sasa.
En nyakani. Haelewi hiyo lugha. Huyu ni wa huyu ni Mkuyu, Mkikuyu. Huyu ni Mkikuyu.
Wuo. Wuon nyango wuo. Ah, ok awinji koni. En en mkikuyu, en ja Kikuyu. Onya Kikuyu. Otiyo Kikuyu koso oja Kikuyu? Onya Kikuyu. Onya Kikuyu onyuole kanyo ma baba.
Msana habari yake?

Chiegi lu, eh, chiegi luongo chiega ni mshavi. Ala kala baba. Ing'e ang'e kabila moko gi, ing'e ang'e kabila moko gi, ing'e ang'e kabila moko. E, e koni ito okwe mikendo. Eh, baba.
I'm sorry to say this. Inano nyako ni, unano nyako ni. Nyako ne machulo na rent Nairobi. Nyako ne ma onge kaka luokra Nairobi. Ini dhi ni mono dhi chuni Nairobi. Kat kat kat ichitaki Nairobi to kiduog dala. Onyango owekga, owekga Nairobi. Dong nyicha nyisi gigi to kiwinj. Owekga.
Ok oweka yo mara. Oweki. Mama baba do ng'e. Nyako ni basni.
Nyako ni basna kabisa. Nyako oroma everywhere. Ang'o ma wacho ni basni? Nyako ni basni.
Ok ing'e kata wiye go. Mondo nyango do manyisi ni wang'ni tingo dore. Ne, ne, ne, ne, do nyicha nyisi. Nyicha wacho ni ne, ne. Gik manyichi winjo kiyal oko ka. Ne, ne wijno. Minga na riambo. Ne. Mama ok dwa na dhako koso. Ling wuruwo.
Kothi.
Ma kothi. Nyathi mok chal kata koda. Wona nengo konya konya weche ah, ah. sik gi weche sik oh, kuma te. Ngane adwa konyi. Oh, ata ok idana na kata kuro kidage. Koro wami ada mi gima nyalo konyi nyaka. Wona nengo kuwe kwa ah, chiao. Sodi. Ami koro ami gima ami ami ami gima konyi ma

Kawuono dog. Onyango. Mama mama mama awi awi nyuma ber ni biro koda baba wa en nga. Adwa ng'e baba wa kawuono. Mae ng'a moleyi.
Ikelo nyako ni oseketho oda. An bo kadog. Onyango duokri kendi. Baba duoka ir mama wa. Duoka ir mama wa. Baba wa ne ok dango yago ya pile ka pile. Adwa ng'e baba wa moro. Omuli, onduni.